Hiç pikir etdiňizmi? Adamy adam edýän zat näme? Ýa-da adamy başga zatlardan, meselem, haýwanlardan tapawutlandyrýan zat näme? Aklymyzmy? Pikirläp bilmegimizmi? Gepläp bilmegimizmi? Ýa-da başga bir zatlarmy? Hawa, bu örän agyr, kyn bir sorag we munuň jogaby her kim üçin üýtgeşik bolup biler. Müňlerçe ýyllap filozoflar, alymlar, ýazyjylar ýa-da başga ýörleri bu pikire belli bir derejede jogap berdiler. Ýazar Entoni Berjis hem bu temany A Clockwork Orange atly romanynda belli bir derejede ele alýar. Eseri türkmençä Mehanik apelsin diýip terjime edip bileris. Erbet birini, erbetlik etmäne kararly birini düzeltmek, dogry ýola getirmek juda kyn, agyr bir iş. Erbet, jenaýatkär adamy birnäçe ýyl azatlykdan mahrum edeniň bilenem, türmeden çykanyndan soňra ýene şol öňki eden işlerini täzeden gaýtalap bilýär. Täzeden jemgyýeti bozup bilýär. Eýsem erbet ýerini jemgyýete gazandyrmak üçin has üýtgeşik usullar barlap görsek peýdasy bolarmy? Has mekir, psihologik usullar. Onuň erkini elinden alsak meselem. Ony erbet işler etmez, erbet kararlar almaz ýaly etsek. Indi şeýdenimizden soňra biz oňa gowy adam diýip bilerismi? Ýa-da has dogrusy, indi biz oňa adam diýip bilerismi? Ýazar Antoni Börjis hem bu tema gowy degip geçýär. Kitabyň geçýän ýeri bolan bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýyllar Britaniýasy juda gorkunç bir ýerdir. Köçelerinde her hili jenaýat, ogurlyk we uruşlaryň bolýan we gizlin toparlar tarapyndan eýeçilik edilýän bu ýerde biziň esasy gahrymanymyz Aleks we onuň topary hem bar. Aleksiň täk on bäş ýaşly bolmagyna garamazdan, topary bilen bilelikde juda elhenç işler edýärler. Baştutan Aleks bolan bu topar kanunlary diňlemeýär, öýleri talaýar, garrylara bolsa gün bermeýär. Öýsüzler bolsa ýençýärdiler. Emma bir gün gahrymanymyz Aleks öz toparynyň özüne garşy dildüwüşlik etmeginiň netijesinde türmä girýär we mundan soňra bolsa hekaýanyň esas bölegi başlaýar. Şol wagtky hökümetden gelen resmiler indi jenaýat iş eden günäkärleri jemgyýete gazandyrmak üçin Ludowiko diýilýän täze bir usuly ulanmaga başlajaklygyny aýdýarlar. Bu usulyň ilkinji pidasy bolsa Aleks bolmaly bolýar. Aslynda usul gataň zat. Alekse bir ukol urýarlar we soňra bolsa ony gözlerini ekrandan aýyrmaz ýaly edip, ony bir ýerik oturtýarlar we oňa film görkezmäge başlaýarlar. Bu filmler her hili erbet kadrlary özünde jemleýär. Adam öldürmek, birine jebir çekdirmek we ýadyňyza düşüp biljek her hili erbet kadrlary görýän Aleks, urulan ukolyň täsiri netijesinde bedeninde agyrlar duýup, ýüregi ulanyp bir şartlanma ýagdaýyna girip başlaýar. We hekaýa dowam etdigiçe Ludowiko usulynyň Alekse nädereje täsir edýändigini we indi Aleksiň hiç hili erbet iş edip bilmeýändigini görýäris. Emma indi bolsa bir ahlaky mesele bilen garşylaşýarys. The boy has no real choice.
Bu kitabyň ady näme üçin A Clockwork Orange? Bu at bilen kitabyň temasy barada bir bag urmak kyndygy sebäpli, okaýjynyň aklynda bu sorag emele gelip biler. Megerem Clockwork Orange iňlis dilinde bolup biljek iň täsin hereketleri edýän we başgalar tarapyndan gözegçilik we kontrol edilýän manysyna gelýändir. Kitaby ýazmaga başlanymda reňki we ysy hoş çykýan bir miwäni ýatladýan bu söz edil düşündirjek bolýan ýagdaýyma, Paulowyň kanunlarynyň ulanylýan bu hekaýa gowy gider diýip pikirlendim, diýýär ýazar Börjis. Bu temada indiki belläp geçmeli zadymyz bolsa, Pawlowyň kanunlary. Kitapda Aleksiň üstünde ulanylýan Ludowiko usuly we aslynda fiziolog Iwan Pawlowyň itleriň üstünde ulanan usuly birmeňzeş. Psihologiýa, adaty şartlanma diýip geçen bu usulda Pawlow itleriň agzyndan suw akmagyny, agzynyň suwaryp başlamagyny analiz etmek isleýär. Meselem, bir itiň It gören wagty agzynyň suwarmagy garaşylýan bir ýagdaýdyr. Emma bu it eti görmezden ozal özüni yzygiderli naharlaýan eýesini gören wagty agzy suwaryp başlaýan bolsa, itiň şartlanýandygyny, ýagny it bilen eýesiniň arasynda bir baglanyşyk gurýandygyny görkezýär. Ýagny it her gezek eýesini görende, indi meni naharlar diýip, agzy suwaryp başlaýar. Bu ýagdaý Pauloň ünsüni çekýär we käbir barlaglar bilen bu işi delillendirmek isleýär. Bir iti alýar we ony naharlamazdan ozal bir jaň çalyp, soňra naharyny berýär we bu işi uzak wagtlaýyn dowam edýär. Belli bir wagt soňra itiň agzy jaň sesini eşidenden suwaryp başlaýar. Indi itiň agzyny suwarmak üçin ete gerek ýok. Jaň çalynandan agzy suwaryp başlaýar. Indi bu barlaga daşardan seredemizde, iki tapawutly düşünje arasynda bir jaň we etiň arasynda bir bag gurlandygyny görýäs. Alekse gaýdyp gelenimizde, onuň hem Pauloň iti ýalak bir şartlanma ýagdaýyna getirilendigini görüp bilýäris. Alekse urulan ukol onuň agyry duýmagyna, ýüreginiň bulanmagyna getirýär. Edil şol wagt hem özüne görkezilen erbet, zalym wideolardan ýaňa, onuň bedeni bu iki düşünje arasynda, ýagny agyry duýmak we zalymlyk, erbetlik arasynda baglanyşyk gurup başlaýar. Bir it haçanda jaň salnandan agyz suwaryp başlaýan bolsa, Aleksyň bir zalymlyk, erbetlik göreninden ýüregi bulanyp, agyr duýup başlaýar. Itdäki jaňyň we etiň ýerini Aleksde zalymlyk we agyr duýmak alýar. Bolýar, indi Aleksde ulanylan bu bejerginiň peýdasy barmy? Hawa, daşardan seredenimizde indi Aleksyň erbetlik edip bilmejek ýagdaýa gelenini, jemgyýete hiç bir zyýanynyň ýokdugyny görýäs. Eýsem indi Aleksyň içindäki erbetlikler Erbet duýgular gitdimi? Şuny aýdyp bileris, indi Aleksiň erbetlik etmeginiň öňüni alýan zat onuň bedeni, aňy däl. Aleks özünde erbet adam, ýöne erbetlik edip bilmeýär. Bejergiden soňra öňki ýalak ýene-de erbetlik etmäne synanyşýar. Emma erbetlik etjek wagty bedeni oňa etdirmeýär. Ýüregi ulanyp, endamy agaryp başlaýar. Aleksiň aňy we bedeni arasyndaky düşünişmezlik hekaýanyň çözjek bolýan we biziňem üns bermeli problemamyz. Hekaýada esasan iki garaýyş bar. Olaryň biri ministr, beýlekisi bolsa ruhanyň garaýyşlary. Ministr Aleksiň ýagdaýyna netije tarapyndan seredýär. Oňa görä näçe Aleksiň elinden erkin alýan bolsagam, indi Aleks ýaly adamlaryň erbetlik edip bilmez ýagdaýa gelmegi uly bir ýeňişdir we jemgyýetiň asudalygy üçinem bu işe dowam edilmelidir. We are not concerned with motives, with a higher ethics. We are concerned only with cutting down crime. Ruhany bolsa bu waka başga tarapdan seredýär. Bu bejergiden soňra Aleksiň öz erkiniň elinden alnandygy sebäpli oňa gowy ýa-da erbet adam diýip bilmejegimizi, bu bejergiden soňra Aleksiň indi adam bolmakdan çykandygyny aýdýar. Goodness comes from within. Goodness is chosen. When a man cannot choose, he ceases to be a man. Ministr we ruhany arasyndaky düşünişmezligiň ýene bir sebäbi bolsa, ministriň Aleksi guwur adam hökmünde görkezmesi. Erbetligi saýlamaýan birine gowy adam diýip bileris, emma erbetligi saýlap bilmeýän birine gowy adam diýip bilerismi? Ruhana görä, Aleks bu bejergide öz erkini ýitirendigi sebäpli, oňa gowy ýa-da erbet adam diýip bilmeris. Adamam diýip bilmeris. Çünki, adamy adam edýän zat saýlap bilmesidir. Gowulyk ýa-da erbetligi saýlap bilmedigimiz ýagdaýda, bu düşünjelerim manysyny ýitirmäne başlaýar. Hatda ruhany bu barada şeýle zatlar aýdýar, Bizden gowulykmy ýa-da gowulygyň saýlanmagymy islenýär? Erbetligi saýlan adam özüne gowulyk etmegi zorlanan bir adamdan hasmy gowudyr? Biz erkimiz bilen saýlap bilmek ukyňyz bilen adam. Meselem siz hiç, rehimli, akylly bir ýylan diýip eşitdiňizmi? Ýa-da husyt ýa-da jomart bir aýy. Ähli haýwanlar birmeňzeş, özleriçe bir häsiýetli bolýarlar. Olarda biziňki ýalak saýlap bilmek ukyplary bolmaýar. Ýaňky bellän, meselem rehimli, akylly, jomart ýa-da husyt bolmak, bular adam häsiýetleri. Bular saýlanýan zatlar. Meselem, adam saýlap, isläp, Gandi ýalak millionlarça adamy uruşsyz, gohsyz gullukdan çykaryp bilýär. Ýa-da Çingiz han ýalak ýok ýerden dünýäni oda berip, ýakyp-ýykyp, kyrk million adamyň ölmegine sebäp bolup bilýär. Bizi biz edýän, adamy adam edýän zat erkidir, saýlap bilmek ukybydyr. Adam saýlamak bilen iň beýik derejelere ýa-da haýwanlardanam pese düşüp bilýär. Saýlamagyň netijesinde gowy adam erbetden, ak garadan,